Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Matt Vintage Motorcycle Malta, La Molisana, Burger King, Amrita Footcare and Wellness Centre, Valletta Glass, Ferrara Casa, Mayoka Spas,

Mister Lawrence Gray, nħobb ngħidlek Mister Lawrence Gray. Kif inti? Mister.
Lawrence għidli. Lawrence. Mister Missieri, l-ex Kif inti, Lawrence? Tajb ħafna, grazzi.
Grazzi ħafna tal-li ġejt. Pulit dejjem. Eh, thank you, thank you. Dejjem top.
Jina ħat pjaċir ħafna, ovvjament qabel qabel dal-podcast jina niltaqa' mal-mistidnin tiegħi Ħadt pjaċir ħafna nitkellem miegħek u tinduna, tkun taf li dejjem l-apparenza tinganna għax nafuha di. Imma meta ltqajt miegħek u meta tkellimna, il-vera sens tal-kelma l-apparenza tinganna x'inti Għaddejt minn ħafna, qalajt, qalajt ħafna fuq wiċċek, ħafna, u sorprendejt. Nider tajjeb għal kemm għandi erba' daqqiet mhux ħażin. Tider tajjeb ħafna, God bless you. Imma eh, ejja ngħidu li kien hemm episodji f'ħajtek li tawk bissi, ha,

As such. Issa fejn naf jien skont il-ġenituri tiegħi għax mhm. ovvjament kont kont għadni baby. Eh, le, ma twilidx bi problemi, però mhm. ċertu problemi serji eh, kienu żviluppaw. Mhm. Illi dawn il-problemi kien hemm bżonn ta' operazzjonijiet, major operations, fil-qalb. Li ġara kien li pulmonary artery, il-vina maġġura li minna jgħaddi eh, id-dem mal-ġol qalb kienet dieqet u kien hemm bżonn ta' operazzjoni urġenti u kelli kelli nsifer ġifiri biex nagħmel din l-operation. Sifirt tliet darbiet u għamil ta' tliet darbiet. Ġifiri l-ewwel darba kelli sentej u disa' xhur. It-tieni darba kelli ħames snin u bħal metlek meta ntqajna l-ewwel darba fil-kafetterija, it-tielet darba u nispera li tkun l-aħħar waħda. Għax m'hemmx garanzija le li mhux għax m'hemmx garanzija, għax ovvjament inti fil-kors tal-ħajja jista' jiġri minn kollox. Mhm. Ġi qatt ma tista' tgħid I'm okay, I'm saved now. Kien hemm żmien fejn kont nibża' ngħid kemm jien kuntent jew kemm kemm qed inħossni tajjeb għax xi ħaġa tinqala'. Wow, all right. Eh, imma dik it-trauma li għaddejt minna. Minn mindu kont żgħir sakemm kbirt, qed tifhem? Eh, kelli 16-il sena. Eh, ta' 16-il sena kienet kbira ħafna għax niftakar it-tobba li l-ġenituri tiegħi kienu qalulhom isma' it's very risky għax anka kienet tatni trombożi f'saqajja. Ftakar laqas nimxi ma stajt kelli saqajja Daqsi, xi ħin kollu fis-sodda. Months, months, xhur twal ġewwa l-isptar hawn Malta u xhur twal ġewwa l-Ingilterra. Kienu qalulhom isma' it's very risky, sta jkun illi qasbis jasal sal-Ingilterra. Imma
Tijat li tiftakar, tiftakar l-ommok. Niftakar nisma l-mamiti b'kiva, nasib anka l-papa ovvjament għax daw. fl-aħħar mill-aħħar bniedem, bnedmin, qed tifhem. U bħal metlek rrid inkun a very strong person għalihom li speċi jisma. Don't worry, I mean, il-mirakli jisiru, diġa saru darbtej, Fuq tlieta toqgħod il-bor, ma why not the third, the third time. Vera kellek din. Yes.
Di, di, di, di, di l-outlook ek. Yes, ta' 16 sena. Ħassejt li, eh, I mean, ħassejt jena bnidem mill-li nemmen ħafna jena. I'm a very spiritual person. U nemmen għax eh, Kieku ma jeżistix xi ħaġa, kieku m'hemmx Alla fis-sema, kieku m'hemmx dik ix-xi ħaġa li kkreana x'kieku aħna ma ħadd minna hawnhekk. Jiena llum il-ġurnata m'iniex qiegħed hawn. Ili mejjet minn 16-il sena sal-lum il-ġurnata kieku. U dak li ġara, min l-mulej huwa kbir, llum il-ġurnata qiegħed hawnhekk. Ħadd ma ried jagħmel l-operation, ħadd mit-tobba. U l-operazzjoni ma kontx tagħmilha hawn Malta. Dejjem dejjem barra. Tajjeb li ngħidu li ma kien hawn ħadd li kellu l-kundizzjoni tiegħek u vera. L-unika wieħed kont jien. U hawn Malta ħadd ma ried jagħmel l-operazzjoni għax ħadd ma kien qatt tagħmel operazzjoni bħalha. Xejn, xejn. Bilfors min kellu kundizzjoni bħal tiegħi, bilfors kellu jsiefer. Kellu jmur barra.
U anke minn barra minn barra. Però anka iva, iva anka barra kien hemm min kien hesitant u kien hemm min beda iżom lura minna x'kienet tant kienet operation riski ħafna li mbagħad ġi dan il-persuna kien għadu vera żgħir in his 30s. Dr. Elliot dak li niftakar jismu Dr. Mhm. Elliot. Mhm. Ġie ħdejja u jekk tarah qisek qed tara I mean persuna normali. Kull ma tinduna li hu tabib għax kellu kellu l-gawn il-bajda. Kien għadu żgħir. U kien qallhom il-ġenel kien ġi fuqi kien petpit li tnej fuq dari. U kien qal li I will do the operation ta' for you. Don't worry, kien qalli, everything will be okay. Qalli, Taf dan hi? Għedtlu jiena, I'm in your hands, u l-ġenitur tiegħi kien qallhom, isma' taf dawni, ħa nagħmililu jien l-operation. Laħat ma jrid jagħmililu nagħmililu jiena. Ma tħadni ġo kamra, ovvjament kienu ġew miegħi l-ġenituri u kol ġurin il-kamra, u qalli pass pass x'sa jagħmel u mhux sa jagħmel, ġifieri. Ma kontx tibża' ta' 16-il sena.
Kelli fidi kbira. Kelli fidi kbira u kon dal-bniedem ħallejt kollox fidu. Għetla la ġiet persuna willing li tagħmel din l-operazzjoni daqshekk riski, xi ħadd batu, xi ħadd kbir, ikbar minnu batu. Why not? Give him a try. U nirringrazzja 'l Alla nista' ngħidlek, di mettilikx, nista' ngħidlek illi wara li ħriġt mill-intensific care għamilt qisu five days to, to, to a whole week fis-sodda mbagħad qomt u mort tlajt fuq ir-rota. Hi! Mela. Illi l-mummy u d-daddy tiegħi, il-mummy l-iktar, ġiet qaltli Lawrence, qaltli inżel minn hemm. X'inti tagħmel, qed tiġġennen, għadek kemm għamilt the operation, imbagħad kien ġie da, Doctor Elliott, no, no. Alla, leave him, that means that he is getting, he is feeling better and getting stronger. Qatt ma rajtu, erġajt lil dan Doctor Elliott. Ngħidlek il-verità, kull darba li mort l-Ingilterra, mort eh, ġol-sptar, Great Ormond Street, fej, fej għamilt l-operation, Però qatt ma rnexxieli narah. Qatt ma rnexxieli niltaqa' miegħu. U nixtieq niltaqa' miegħu, però sal-lum il-ġurnata għadni ma ltqajtx miegħu.
Hija interessanti li inti għedt li għedtilna issa li kellek ħafna ħafna xhur l-isptar, però mm. għedtli li qalb din it-turbulenza kollha u dan il-ħin kollu li inti qattajt l-isptar, għedtli I had a normal childhood. I had a normal childhood. Provajt għall-inqas. U anka l-ġenituri tiegħi provaw ituni a normal childhood. Kont nilab ħafna futbol. Iva. Kont nħobb ħafna l-futbol għax il-papa tiegħi kien kien player ta' ċertu fama fi żmienu. Kien ħanka l-player of the year fis-60s. Kien jilab mal-Hips, mal-Isla. mal-Furjana, però ma kinux il-Furjana, kellhom isem ieħor. Palissa ma nistax niftakru. Eh, u kien ħal Player of the Year u dejjem xtaqt nimxi fuq il-passi tiegħu. Stajt nilab futbol, stajt nilab loba sħiħa li ma stajtx nagħmel nimpika. Hmm. Għax ovvjament inti tobba kienu jgħidu li jgħidu li isma' jekk inti qed tħoss li għajjejt jew qed tħoss xi palpitations

Kont nilabba dan il-klabb kien jismu St. Thomas, kont tal-qalbi ħafna, il-plejers kollha kienu ħbib tiegħi. Ġifieri kbirna flimkien. Kien ra l-papa tiegħi li il-coach kien qed iressaqni iktar għal mat-tim ewlieni, għal mal-full team tal-11 il-plejer. U kien kien inkwieta fuqha l-ħaġa u niftakar kienu niżlu il-ġenitur tiegħi u lill-coach kien qallu isma' coach kien qallu thank you talli lit-tifel qed ittih l-opportunitajiet però kemm jista' jkun anke fi training tantx ittih dawk mm. l-isforzi tantx tajjih ħafna whatever daw ovvjament Naħseb beżaw.
Eh, beżaw, mm. dik il-kelma, beżaw wara li saru jafu l-affarijiet għaxin ovvjament ma konċettilhom. Kont ngħid il-ħadd, tifhem? Ma kontx ngħid il ħadd imma just to ah. treat me like a normal person. Ma rrid il ħadd li jittrattani jew jgħidu kemm miskin, dik il-kelma miskin ma rittix. Fimt? Rittom jitrattawni as a normal person. Eh, u niftakar kien ħallini dejjem fil-kaxxa, as a reserve. Jien kont ngħid imma da, għandu bżonni da, kif jista' jkun da? Qed joħroġni biss ten minutes, five minutes, kif jista' jkun meta da jaf li jiena rrid noħroġ Ma darba kont tiffaċċajt, kont tetlu coach, kont nista' nkellmek please, għidli għalli, għidli grej, bil-kull jom il-players kien għidli grej kien. Għetlu sma jgħetlu, tista' tgħidli għalfejn qed tgħidli jiena player eżemplari u dejjem fil- Aw meta mmorru nittrenjaw u kollox titfani fuq quddiem u hekk u daw u meta niġu biex nilagħbu mhux qed tilgħabni. Kien qalli aħ ma nistax ngħidlek ta' Greg. Għedtlu x'jiġifieri ma tistax tgħidli trid tgħidli. Ġara xi ħaġa, għamilt xi ħaġa, qed nagħmel xi ħaġa ħażin. Le ta' qalli mela ħa ngħidlek u la qed tisfurzani għax ġew il-ġenituri tiegħek, il-papa u kienu qaluli hekk hekk u hekk. Kont irrabjajt. U rrabjajt ta' vera. Imma ma kontx nifhem. Irrabjajt mal-papa jew irrabjajt? Le, ma kontx irrabjajt mal-qasbis kontetlu. Ma kontx għetlu l-papa. Ma kontetlu xejn li mort nkellem il-coach. Xejn, assolutament. Imma rrabjajt għax ma rridx li l-papa jindaħal. Hmm. Ehm, għax kienet hija xi ħaġa li. U le kon kemm semsa ta' kelli żmien.
Qabel l-operazzjoni l-kbira?
Naħseb qabel ta' hija. Qabel. Inti kieku kien it-tifel tiegħek tkun taf. Le, le, ovvjament illum li jiena missier. Naħseb tifmu l-papa. Nifhem għalfejn għamel ċertu affarijiet. Li, li ovvjament bħalma ġiġet lek meta ntqajna naħseb li kieku t-tifel tiegħi għadda mill-istess ħaġa li għaddejt minna jiena. Kont naħseb kont nagħmel l-istess ħaġa. Nagħmel l-istess ħaġa. Imma li jimpurtani hu, u anka l-papa tiegħi ta' ġifieri anka l-ġenituri tiegħi, eh, li t-tifel tiegħi jkun kuntentu. Ġifieri eh, xorta għal kemm mar ikellem il-coach kien iħallini nilab id-dadi għax kien jarani kuntentu. Mhm. Ġifieri ma importax, għax issa xtrajt il-futbol boots u. Oh, Bdejt.
Mela, mela. Għadni laqas mort. Il-ma minn kwitat, eh, ġifieri, il-ma minn kwitat, ħafna.

Lanqas ridt tfal.
Jiena nħobbhom it-tfal. Ħafna. Jiġifieri anke meta kellha l-ewwel tifel oħti kien minn meta għinejja. Trabba magħna, jiġifieri kien qisu t-tifel tiegħi. U għadhom sal-lum il-ġurnata anke ż-żgħar t'oħti. Ma dejjem kont nibża' li jkolli tfal. Jiġifieri mhux għax ma xtaqtx, dejjem xtaqt li nsir missier, fis-subconscious tiegħi, fhimt? Imma kont dejjem nibża' kont imwerwer ħafna li jekk insib mara u niżżewwiġha u jkolli t-tfal kont nibża' li if it's a girl, if it's a boy, anything, li jkollha l-istess problema li kelli jiena. Allura dejjem kont noqgħod lura. Dejjem kont noqgħod lura. Fim? Anka dejjem kont noqgħod lura miż-żwieġ. Jew li nsib persuna li nista' nqatta' ħajti magħha. Minħabba f'hekk kelli girlfriends, jiġifieri, kelli ħafna girlfriends, modestja apparti. Mhm. Imma kif għedtlek dawn il-girlfriends li kelli ejja ngħidu li mhux kollha ħa imma l-biċċa kbira tagħhom kienu jħorġu miegħi not as a Lawrence Gray the person, as Lawrence Gray the personality. Mhm. Illi nammetti, all right, kont Kont forsi żgħir, kont tuħu pjaċir. Eħe, ma kontx ngħid le. Fimt, ġifieri kont nieħu advantage minna din mhm. il-ħaġa, I mean. Mhm. Ma mbagħad ovvjament inti tibda tikber, tibda timmatura, tibda tħoss li hemm xi ħaġa li eh, trid persuna li jħobb lilek. You need to put yourself mhm. onto your feet mhm. biex eh, tibqa' day straight fil-ħajja. Ehm, ma' Ronja qabel konna ħbieb, dejjem konna ħbieb. Ehm, mbagħad minn din il-ħbiberija ehm, kibret xi ħaġa li kellha problemi tagħha personali ma' Ronja. Ehm, u jiena caring, caring, caring, caring ta' ħabib li kont eh, jisom kibru, mux jisom kibru ċertu feelings fija li li jumbat meta Maronja u rietni li hemm ċertu ġibda leja not as a personality imma as a person at why not and I, I give it a go U l-lum il-ġurnata żewġna.
Ma. Xorta, għattilanti li marriċ tfal meta meta għajtu? Le, ma tilix, ma konċ għattila. Imma ovvjament, miex baħnana, miex ignoranta, ovvjament, marina indunatu. Kienet tinduna ċertu affarijiet, għax din dejjem kon noqgħod lura, dejjem kon noqgħod lura.

għax hemmhekk tkun taf persuna mhux fl-erusija inti tmur banda u l-ieħor imur band oħra. Tifhem imma meta toqgħod flimkien tkun taf jekk intix kompatibbli. Qatt ma tkolli tfal barra żwieġ għalkemm illum il-ġurnata anke qabel ma jkun sa jkun ġara xejn, jekk hemm l-imħabba, jekk hemm l-imħabba. Ehm, għax it-tfal huma kollox, it-tfal huma il-ħajja tagħna, tifhem. Eh, u insomma żewġna kellna ma minnix niftakar ma minnix inviti M'għamilniex inviti u konna għedna kull fejn konna mmorru konna kienu jgħidulna peress li konna tnexx Maroni kienet tkanta wkoll. She was a personality, ġifieri fi żmien għalkemm mbagħad għażlet li tieqaf biex tagħti spazju lili dik hija xi ħaġa li nammira fiha jien. U ovvjament tieħu ħsieb il-familja u l-iliem u kollox. żewwiġna u kull fejn konna mmorru kienu jgħidulna isma' ra stidinna ta' x'inkella neħdu għalina. U personaġġi tat-television u 'l hemm u 'l hawn ġifieri u fl-entertainment u da' u aħna għedna isma' mar għedtilha meta bdejna nagħmlu l-kalkoli għedtilha da' ħa jiġi jiswilna elufi ta' flus jekk nistidnu dawn in-nies kollha. Niftakar kont għedtilha ma nistidnu 'l ħadd, min irid jiġi jiġi mingħajr obbligu ta' gift whatever. Niftakar għażilna l-ikbar knisja li teżisti ġo Malta li hija Raħa Ġdid fejn tammit jiena. U niftakar waqt li qegħdin kokka ħarist lura jien, għattila maron, għattila ħaresna għalura. Madoffi, għatli, għatli, dan nis kolla minn huma. Kien hemm nies, il-knisja pakjata bin-nies. U anka kien hemm nies barra mill-knisja. Wow!
Pakkjata, ġifieri li għamilna naqra beverages on a side barra fiz-zuntier u daqsxejn ikel żgħir li spiċċa da f'sekonda laqqas biss sausage roll ma ħadt jien. Jew tazza tazza koka jew xi ħaġa. Ehm, U l-istazzjonijiet kollha tat-television ġew biex jagħmlulna intervista kif inħossuna whatever. Insomma, to cut a long story short, ma setax ikonna tfal. Bdejna nippruvaw, u ma setax ikonna tfal. U Maronja kienet qalt li isma' kienet qalt li ejja mmorru nagħmlu xi testijiet u naraw jekk aħniex fit to be parents. U niftakar konna morna L-ewwel konna morna għalija, niftakar, u erba' professuri differenti kienu kollha qaluli l-istess ħaġa. Kienu qaluli Lawrence, skużana, imma inti ma jistax ikollok tfal għax inti infertili. Infertili.
Minħabba l-operazzjonijiet kollha li kellek tagħmel. Imbagħad ovvjament kon
kellimt il-professur tiegħi whatever u qed ngħidulu għalfejn u x'ġara da. U kien kien qalli kien qalli jieħ inti għaddejt minn ċertu affarijiet li biex inti għext saħħewlek affarijiet u qatlulek affarijiet oħrajn. Jista' jkun illi minn hekk. Bqajna nippruvaw nagħmlu testijiet u whatever ma qed ngħidlek dejjem ħarġu li jiena ma jistax ikolli tfal. Barra minn hekk Maronja kellha problemi tagħha eh, ħafna nisa jkollhom daw, mhm. sfortunatament, ta' mhm. polycystic ovaries li di ma setax tinqabad laqas. Tittamel operation. Tittamel operazzjoni, eccetera, eccetera. Allura konna kellimna persuna, konna kellimna professur, u dal-professur kien għalinna immorru għall-IVF. Imma qalli Lawrence, qalli this is risky għaliex peress li inti infertili qalli jista' jkun laqas biss tirnexxi. Mhm. U da biex ngħidlek li tinafaqni 9000 euro mhm. for one shot of IVF. Mhm. Ma tant rajt il-maronja li tixtieq. Għax kull darba li nippruvaw dejjem ma tinqabadx, ma tinqabadx, ma tinqabadx. Mhux qed ngħidlek kemm ma kontx ma kontx nieħu kont inweġġa, ma nweġġax kont nara lilha illi vera tixtieq. U fl-istess ħin jisni kont kif jgħidu t-Taljani e sospiro di sol jevo għax jiena kont nibża minn dik il-ħaġa li il-babies ikollhom li kelli jiena. Mhm.
Bitter sweet. Qed tifhem. ehm, U, u, u għattila, we'll go for it. U niftakar di- din hija storja ġifieri qed ta' kemm il-darba u għattilek meta ntqajna u ħanerġa' ngħidha. Niftakar kien il-ħamis, jiena qed nipprepara biex immur ix-xogħol tal-entertainment business, u kien hemm oħti d-dar, kien hemm ommi, kien hemm it-tfal toħti. U inti qabel ma tmur tagħmel l-operation tal-polycystic ovaries ituk test ħalli allaħares qatt inti ma tkunx pregnant u titlef il-baby waqt l-operation. Jiġifieri din kienet għadha laqqas għamlet l-operazzjoni biex tneħħi l-polycystic ovaries biex tlesti għall-IVF. Xejn. Xejn. Assolutament.
U niftakar oħti kienet qaltilha mara nja mmur agħmlu t-test. Qaltilha ħa naraw, qaltilha mhux xi tridni nagħmel, qaltilha issa nhar is-Sibt, jumej oħra mhux se nidħol nagħmel l-operation, qaltilha inti jagħmlu, qaltilha ara ħa ngħidlek ara, Lawrence ħa jitlaq ix-xogħol. Qaltilha kif titilqu intom nidħol ninħasel u nagħmlu t-test. U insomma il-familja tiegħi telqu Qatt triqthom lejn id-dar u niftakar Maroni qatt ma talqu il-bitta tal-kamra tal-banju qatt ma lqitu. Dakinhar lqitu. Daqqa waħda nisma' twerżiq u dan l-istra ġara. Kont għandna qas tlaqta xogħol. Qatt x'ġara. Waqgħet żelqet ħabtet raset u ġara xi ħaġa ma sax tiftaħ. U mmur

L-iskużi jiena mort mort infittex il-kaxxa fil-garbage biex narf naqra l-instruction biex nara xi ġifieri. Għatti l-isma ħiet l-instructions qed jgħidu li inti qed tara żewġ lines hawn, inti pregnant ta'. Ma jistax ikun għax it-tobba qalu n-nek, ma tilha hi, ma nafx. Jien qed nisma' ċempel l-oħti, għadhom kemm telqu issa, jiena ħammur ix-xogħol għax qiegħed tard. Tlaqt ix-xogħol, ovvjament dik ċemplet l-oħti kien iġġennet mill-imtarfa kienu ġiġa qabżu ħal qormi biex immorru Santa Luċija. Reġgħet dawret marret lura kif rat it-test qabdet tanna għawdi qabda qaltilha isma' ilbes issa qaltilha ħalli mmorru l-airport għax l-unika spiżerija li kienet miftuħa dak il-ħin kienet tal-airport. Għamlu t-test ġewwa l-airport u kif għamlet it-test pupp immarkala li hija pregnant. U ċemplit li uħti qatt li Lawrence qatt li congratulations you're going to be a father kont qiegħed on stage fuq il-palk dak il-ħin. Kantajt, eh? U kantajt, kantajt bil-qalb u kollox. Wis inħobbhom daw l-istejjer. Ħadd qata, ħadd il-qata. Ħadd tal-qata, ħankun sinċiera, ovvjament dejjem kelli dak il-ħsieb ta' biża, fim, imma fl-istess kont kuntent. Ġifieri ara naqra l-mixed feelings li kelli fuq. Anyway, insomma, għal-grazzja tal-la għaddew disa xhur kellha tagħmel ovvjament xar u ġimatej l-isptar maronja observations. Mhm. Fir kont waħdi għal noqgħod waħdi nsajjar kollox mhm. jiena dal għal xar u ġimatej. Mhm. Imma I coped, I managed. Nexxielek.
Nexxielek. Ma miġ bil-ġuħi. Le, jina nħob insajjar ħafna, naf insajjar ġifiri, whatever. Tant naf insajjar li marronja dejjem tgħid nisma' sajjar li xaħġa li kelti għajdem, anke meta tkun għadha kielet hi, u jiena ma kont kilt xejn sajjar xi ħaġa lija, tant joġobha li terġa' tiekol. Ħollhom il-ġurnata għandna dan il-bambin il-lim li għadu kemm għala 11. Meta twilet li jem? Twieled twieled 2013. Illum għandu 11. U inti ħarist lejh. U kif Dak ħar- il-ħin.
u kif tawli f'idejja. U ddejtlu subaħ u saqa. Ħara.
X'rid tagħmel dak il-ħin? Xej, kien kien f'idejja, tawli f'idejja, U xħin rajtu għat, madonna kemmu sabiħ da tifel, mux għax tifel tijak. Għat kemmu sabiħ dan il-baby, kien isu ta' xema, propja. Għasrit nemmen li jgħat fidejja da. Illi l-ewwel ħaġa li rrit namel, nitlaq mill-isptar, biħ fidejja, immur għant il-professur li għalli li jinti infertili, u għon najdlu, għara kemm jien infertili, għara x'bambin għandi fidejja. Perfett kien. perfezzjoni, bis-serjetà. Imma jisu xi ħaġa ġo fija subconscious hekk kien qalli Lawrence, no, m'għandikx għalfejn tagħmilha. Go and live happy, happily ever after with your family, with your wife and with your son. U hekk għamilna sal-lum il-ġurnata. U God bless it-tifel, iċċekkjajt inti. Saħtu. Sa, ara, Ejja nerġu għaxina il-biza tijak. Inħob nejda dik, mm. kollox jista' jiġri fil-kors iva. tal-ħajja. Imma nirringrazzja l-Alla li t-tifel tiegħi huwa b'saħħtu m'għandux li kelli jiena and he's keeping strong, going strong, very happy, very happy go lucky person. Pero inti naqra overprotective. I am overprotective, ovvjament. Anke ommu tama jiena iktar minnu. Iktar minnu. Ovvjament inti taf minn xi xaddejt int. Mhux hekk, mhux hekk.
Allura ma tixtieqx li t-tifel. Ma nixtieqx le, assolutament, assolutament. Ovvjament, jekk ħan nitkellmu fil- fid-dinja tiegħi tal-entertainment li għaddejt ħafna minnha li jekk it-tifel tiegħi li mid-dehra ħa jaqbad dik il-linja. Eħe, li fil-fatt kont ħa nsemmiha ħa semm f'musical. Ħa semm, ħa semm.
Imma inti taħseb għax jara lilek tkanta jew għax għandu Għax għandu t-talent.
Għandu t-talent. Jena hmm. ninduna ġifiri, anka meta jitkellem, tifhem il-vuċi tiegħu sabiħa. Kompatta anka tal-età tiegħu. Ehm, Il-ħin kollu jkanta, ħin kollu jdoqq id-drums għax huwa drummer ukoll, jirreċta, ġifieri, ħa sehem f'teleseries, ħa sehem fil-musical Oliver Twist. Miexi f'dik il-linja, hija linja li la jiena u lanqas Moronja m'aħniex nippuxjawh fiha. Terġa'. Huma affarijiet li qed jagħżel li jagħmel hu. Aħna ġast nissapportjawh. Jekk jaqbad il-linja tiegħi imma kompletament, as a full timer bħalma kont jiena u nara li ġej iċ-ċajt li jekk ħaqqu biċċa mill-kejk laqqas il-farka ma jtuh, hemmhekk ħa jkollu maniġer tajjeb. Hmm, min jaf min. Illi mhix għaddejt jiena naf Naf x'irrid nagħmel u naf illi jekk ħa nara ċ-ċajt ħa nwaqqafha mal-ewwel din iċ-ċajt. U t-tifel żgur li ħa jkollhom ituh dak li ħaqqu. Żgur.
L-Emolisana, bringing restaurant quality food to your home. Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Tamrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek. u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom. Naf li qed titkellem hekk għax jiena fil-bidu qatt qatt inti lajt fuq wiċċek anki fil- fil-xena tal-entertainment. Kemm il-darba ħadd sem fil-Eurovision? L-ħwa.
Għas noddom. Għajnajdu 10, 11 times. ċaħġek. Ġej darbtej t-tieni, darba t-tile, darba r-raba, dejjem ma dejjem top 10. Dejjem top 10. Ħan saqsik domanda.
Rispondi għak kif trid tajjeb. Kemm il-darba kellek terbaħ? Darbtejn żgur. Żgur. Easily. U x'ġara?
Ġara illi jista' jkun illi ma kien hemmx persuni li verament. ċert illi. kienu jemnu fil-verament fija u ma tawni iċ-ċansu. Ma tawni iċ-ċans. Li ovvjament persuna minnhom daw Nista' noqogħdu ngħidu min hi. Imma llum il-ġurnata m'għadux magħna. Niftakar kien ġie fuq il-post tax-xogħol tiegħi u kien jiena laqqas biss kont għaraftu għax kien inbidel totalment minħabba l-marda li kellu. Taptap li fuq dari. Ħarist, għedtlu yes, nista' naqdik, kont naħdem ġo stabiliment tal-moda tal-irġiel partikolari hawn Malta. Ħsibt li ġie biex jinqeda biex forsi jixtri xi ħaġa. Għedtlu nista' naqdik ser, qalli, qalli kemm int kiesaħ, qalli, qalli ndem, ndem bniedem kiesaħ kont inti. Imma

Għatlu mela le, mort ngħid għallim ma ximkien privat, għallim mhux fej. Mort ngħid il-manager tiegħi għatlu nista' nidħol fl-uffiss għatlu għax ħabib tiegħi jixtieq ikellimni. Għatlu mela le. Mort. Għatlu għidli jena. Xejn għatlu għidli. Niżal għal kub tiegħ, mfaqa' jibki. Qalli jiena għatlu qum minn hemm, għatlu x'inti tagħmel hemmhekk, għatlu ejja ħanna nagħmillek kafe. Qalli le għaliex dalwaqt nitlaq, għatlu dalwaqt titlaq għadek ġej, qalli la mhux f'dak is-sens, għaliex illum il-ġurnata għandi marda, għandi kollox mifrux, qalli u dalwaqt nitlaq. Qalli imma ġejt hawnhekk qalli biex qabel nitlaq nitolbok maħfra, qalli għax kien hemm, Sena partikolari, snin, sena partikolari li inti ma mortx l-Eurovision minħabba għax jiena għamilt ċertu affarijiet. Għalli ma rridx immut b'dak ir-rimors. Għaliex int kien ħaqqek titla' għalli u ma tlajtx inti minħabba fek. Dak il-ħin mel. Ma konx nafsa naqbad nagħmel. X'sa tgħidlu l-da? Bu? U qabel ma ngħidlu isma' naħfillek ma kien sa jitlaq. U niftakar kont għedtlu isma' qum minn hemm, għedtlu jien naħfirlek, għedtlu dak kien żmien, li sar sar, li hu hu, thank God fil-karriera tiegħi bqajt għaddej allavolja ma mortx nirrappreżenta dan il-pajjiż li hu Malta li jiena tant inħobb, fil-vera sens tal-kelma li jiena Malta għalija tiġi vera l-ewwel u qabel kollox, għax inti meta tmur barra minn Malta inti mhux int ħa tmur imma trid iġġoll l-isem u ħafna mill-artisti li qed imorru llum mhux qed mhumiex qegħdin iżommu din f'moħħhom, they are going for their personal things. Jista' jkun imma anke n-nies li hemm warajhom mhux għax huma personali, qed tifhem? Tmur fejn tmur, tmur il-Eurovision, tmur festivals oħrajn dejjem trid iġġorr isem pajjiżek, dik ngħidha lil kull artist Malti, iżommuha, tagħmel x'tagħmel fl-isports, fil-kant, fis-sfin, fir-rextar, dejjem meta ħadd irrappreżenta l-pajjiżek int l-ewwel pajjiżek, mhux int. Mhm. Ehm, u xejn, telaq u niftakar għaddew ġimatej u niftakar familjari tiegħu kienu ġew biex jixtru l-ħwejjeġ tal-funeral, biex jieħdu l-ħwejjeġ tal-funeral, x'ovvjament kien ħallina. Ehm, kienet xi ħaġa li ma ninsiha qatt, mhux se ninsiha sakemm immut jiena u din xi ħaġa. Jista' jkun li kieku ma mlux ċertu affarijiet. Però jiena dejjem bqajt dak l-artist mel illi n-nies fħalqhom mm. min għadu jiftakarni ġifieri. Mm. Mela ma niftakar. Għax illum hawn ħafna kantanti. Lawrence Gray iżu Lawrence Gray. Hawn ħafna kantanti bravi tilajn eh, ta' ċertu stoffa, ta' ċertu talent. Dejjem bqajdak il-kantant fħal in-nies min jaf kieku mar, mhm. min jaf kieku tela Lawrence, min jaf mhm. x'kien jiġri. Imma ngħidlek ħaġa melli jiena l-unika ħaġa li tlift hi iċ-ċans li nirrappreżenta lil pajjiżi. Il-bqija ma tlift xejn aktar. Min tilef hija Malta stess. Hekk inħossni.
X'inti kif irrakkontajt li din ma ġratx darba? Ma ġratx darba.
Ġrat darbtejn. Ġrat darbtejn.
Li kellek terba' int u naħseb ħanajlek qed eh, trid ikollok il-kuraġġ li Sena wara sena tibqa' tipprova.
Imma, imma, sfortunatament, ma, ma kien hemmx dik il-persuna, għalkemm kienu jgħiduli li jiena għandi xi ħaġa which was above. Dejjem kienu jgħiduli isma' x'inti, u hija tilħaq titla' u hija għadek żgħir. U għadek hekk kull min tela' kienu kollha iżgħar minni. Mhm. Ehm, qatt ma kien hemm dik il-persuna jew persuni li emnu fija fil-verità, għalkemm kienu jgħidu li li jien għandi dak it-talent ehm, speċjali, fimt? U jiena dejjem konnejt ma kif jista' jkun kulħadd tifaħħarni, kulħadd qed jgħid li għandi xi ħaġa illi hija above average u ħadd mhu qed itini dan iċ-ċans. Something wrong there is. Imma xorta bqajt nipprova, xorta bqajt sakemm minn tajt ma' dan il-persuna illi niftakar kont qed nirrekordja għandu song għandu kun għal xi festival ukoll kont qed nirrekordja xi ħaġa hekk. U qabadnija, qabadnija fuq il-Eurovision Song Contest u kien qalli, kien qalli sma Lawrence, kien qalli jiena nammirak ħafna lilek, qalli però ħanejdlek. Għalli llum il-ġurnata inti ara kemm ilek tipprova u qatt ma tawk iċ-ċans. Llum il-ġurnata lilek ġabuk il-pulċinell tal-festival. Dik il-kelma pulċinell tal-festival ma niżiltix. U għed stop. No more. No more competitions. Jiġri x'jiġri. Imma il-mod kif qed isir illum il-ġurnata ma nafx minn qed joħsib ma jippurtanix, it's not my business, jagħmlu huma ġifieri. Qed nara illi jiena għamilt l-għażla tajba illi ma nerġax nidħol fih dan il-festival. No regrets.
No regrets. No regrets. Qed ngħidlek, jiena l-unika ħaġa li tlift u iċ-ċans, one chance li nirrappreżenta l-pajjiżi. Hija ma tlift xejn. Huma telfu, Malta tilfet. Fil-fatt inti kont tatli ehm, li kont ħadd titla tirrappreżenta lil Ċipru. Lil Cyprus, hux vera. Mm. Għax niftakar fit-tieni darba kien hemm ġurija Ċipriotta li daw ġew ikellmuni għax kienu ma setawx jamnu kif marbaħ ċina. U kienu għamlu ħbib miegħi, għadhom salum il-ġurnata ġviri bil-kuntatt. U niftakar is-songs tiegħi kienu ħaduhom ċipru, kienu tafawhom fuq ir-radios. U matul is-snin, ma kontx naf jien li ġewwa Ċipru kont one of the most promoted artists li kienu ċempluli biex nitla' biex immur nieħu award ġo dan ir-radio station partikolari u fir-radio station stess waqt li qed nagħmlu l-intervista konna qisna jiena u inti hekk kienu qaluli isma' kienu qaluli nixtiequ li inti tirrappreżentana għal Ċipru. Mhux kulħadd jafa din l-istorja. Mm. Ma tanċetta ġifieri, I mean, jista' jkun li inti forsi qed ngħidha lilek, forsi t-tielet waħda, t-tieni waħda, t-tielet waħda l-aktar li qed ngħidha għax mhux kulħadd jafa. Minix dak il-persuna li mmur noqgħod ngħid, ah, Taf xi għax stidnuni? No, I am not like that. Jiena r-riżultati nħalli jitkellmu. Ma nħobbx noqgħod niftaħar bija nnifsi. I'm not that person, that type of person. U jiena niftakar kont lajt ċipru, kont għamilt 3 eh, to 4 to 4 weeks hemmhekk u qed nirrekordjaw 3 songs niftakar kienu ġabu Iż-żeffiena Griegi, biex jekk nitla' either all songs dawn ikunu ż-żeffiena tiegħi fuq il-palk fil-Eurovision Song Contest. Waqt li qed nirrekordja hekk qisni ħassejt hekk ħassejt. La stajt nieħu nifs, ma bdejtx inħossni tajjeb. Għax bdejt inħossni fija nnifsi qed nittradixxi lil pajjiżi. Għax jiena kif għedtlek Malta l-ewwel. U vera, eh? Għax biex issa tkompli l-istorja, ma ovvjament ma rajnikx fil-Eurovision. Le, le, għax tirrappreżenta l-ċipru.
Niftakar waqt li l-estate it-tilet song, għax kattife, eh, għallajt it-tilet ah. song. U kont kontent bi, għattilom isma nista namlu meeting, nista nkellimkom, nista naf. U għadna bil-qeda, u kien hemm ta' delegazzjoni, u songwriter, u ekku da, U għattilhom isma' għattilhom għax ħanejdilkom strejt għax ili naħseb minni xi taħosni sew, għattilhom thank you ta' din l-okkażjoni imma jekk hemm xi pajjiż li jiena nkun lucky enough Li nirrappreżenta, nixtieq li jkun pajjiżi l-ewwel, nixtieq li nkun Malta. Grazzi ħafna, imma m'iniex qed inħossni sew nagħmilha din il-ħaġa. Min jaf fejn kont nasal, min jaf fejn kont. Illum il-ġurnata qasek jiġu l-Kosovo. Għax iva ngħid. Imma dakinhar. ma ħassejtnix sew. U tant tant ammirawni, tant hekk illi qalulna qaluli li jekk jekk ikollok ċans li tirrappreżenta l Malta aħna xorta ngħinuk. Ma ovvjament jien għamilt l-għażla li ma nerġax ma nerġax nidħol. Kien hemm żminijiet fejn kont naħdem anka Kont immur barra minn Malta u konna kont qed l-Ingilterra kont qed nippruva nagħmel hit anke ġewwa l-Ingilterra u kont naħdem ma' producers u managers ta' artisti kbar pereżempju ta' Engelbert Humperdinck u hekk illi wkoll kienu qaluli li jekk inti tirbaħ il-festival tirrappreżenta lil Malta u tmur tirrappreżenta lil pajjiżek under Sony BMG dak iż-żmien aħna ngħinuk u jkollok kuntratt, fimt? Ovvjament jiena għażilt li ma nkunx aktar purċinell u ngħid le għall-affarijiet illi jiena ma kontx nara li huma sew u ħriġt minn dik ix-xena. And palma għedtlek no regrets whatsoever. Il-mod kif qed jittella issa li jiddispeċina ħafna għax tant hawn talent hawn Malta. Tant qed jikber it-talent hawn Malta li dan it-talent irid ikun broadcasted kif jixraqlu, mhux kif ġara din is-sena. Dispjaċini ħafna. Ovvjament inti l-operazzjonijiet kollha li kellek affettwawlek l-iżvilupp tajjeb u bħala statura tiegħek inti bqajt qasir. Daqshekk. Kif affettwatek fil- Mhux fil-ħajja, fil-karriera tiegħek. Le, ma affettwatnix tajjeb. U għadha sal-lum il-ġurnata. Għad nimbati biha di sal-lum il-ġurnata. Sal-lum? Yes, yes. Per eżempju, barra minn Malta fej kont mort kienu batuli biex imur nagħmel l-audition. Hmm. U niftakar kienem kienem żmien 3 to 4 months biex imur nagħmel l-audition, niftakar kont imur kuljum il-ġim. nikol healthy u kont fit tliet xhur nista' ngħidlek li kont kont sirt qisni statwa griega. Mhm. Letteralment. Mhm. Għax irid timur għall-audition perfett. X'ħin mort għall-audition? U għamilt l-audition tiegħi. Intoġobt ħafna, imma qalu li you have the voice that we are looking for. But unfortunately you are a bit too short for the part. Jiġifieri immaġina inti tistudja, tagħmel ċertu sagrifiċċji, fhimt, mbagħad jiġu jgħidulek hekk. L-ewwel ħaġa li għamilt ħriġt minn ġot-theatre, sibt l-ewwel ma nistax ngħid għax tiġi reklam. Sibt l-ewwel burger shop fast food illi da u tant kilt l-iskużi kif ħriġt minn hemm Neħħejt kollox. Għax ħassejtna ħażin. U għada sallum il-ġurnata u din. Għada sallum il-ġurnata. Li nista' nagħmel fil-musical theater li jiena studjajt, għax jien studjajt musical theater. Ovvjament bdejt bisfin, un mbagħad bil-kant, u mbagħad bir-rextar. Musical theater li hija iktar il-linja tiegħi lum il-ġurnata minħabba li l-kordi vokali ħadu dik il-format għalkemm bdejt fir-rock music għax jien qabel kelli rock mhm. band il-mir. Li nixtieq nerġa' xi darba nagħmel comeback biha, però għal xi raġuni jew oħra il-bandmates li kelli ħadd ma jrid idoq miegħi. Affarihom, xorta nħobbhom jien ġifieri. Xorta jisom ħuti. Anyway. Nista' nagħmel kull parti immaġinarja li hawn, imma minħabba jew l-istatura tiegħi jew id-dehra tiegħi ma jagħżlunix.
Fil-fatt di xi ħaġa li ddiskutejniha li lilek vera tagħmillek ħafna tagħmillek ħafna dwejjaq, ħafna Ara. Lawrence Gray womanizer. Lawrence Gray gay. Lawrence Gray kiesaħ, Lawrence Gray arroganti. Lawrence Gray mhu xejn minn dawn. Inti li ġralek huwa tant lajt fuq wiċċek li llum il-ġurnata persuna privata, allura dak li jkun jaħsbek Għax. Tajt li nifsi ħana ħana mamma mia. Jaħsbek kisaħ. Mux jek.
Pero jina meta tkellimt miegħek u għat li mel. Għat li inċempel biex namel audition. Nċempel għax nixtieq da xaġa li nħobb. U kulħadd jgħid li le għax m'għandix parti għalik, le għax ma nimmaġinakx li inti llum il-ġurnata qed iħossok insecure. Very much insecure.
Ħadd sem f'ħafna musicals, ħankun sinċier. Qatt ma milt auditions, mhm. dejjem ikkastjawni mhm. f'ċertu partijiet mhm. għax raw li dik il-partija tajba lija. Ma meta jkun hemm xi parti li vera nixtieq nagħmel, li naf illi jiena I can give a hundred and one percent li żgur ħa noħroġ fiha, mhux dejjem jagħżluni. Jien jagħżlu xi ħadd ieħor, pereżempju, li jista' jkun li ma jkollux dak it-talent li għandi jiena, li jista' jkun dak il-persuna mhux sa joħroġ tajjeb daqskemm inkun ħa noħroġ jien. Good luck to them, imma ma sta nagħmel xejn. What I want is to feel to that I belong to something. Li jekk jien għandi dak it-talent, ma nistax inħallih fil-kaxxun. Il-mulej, l dak it-talent il-mulej tiegħu, l dam twilġ bih, mhm. it-talent, any mhm. talent, mhm. fimt? Jiena nirringrazzjah dej kull darba li nużax. Ma jekk jiena jekk jiena ħadd ma qatitini chances. biex nuża dan it-talent. Kif nista' nirringrazzjah il-Mulej li tajuli? Ma stax inħallih fil-kaxxun. Dik dak dnub, dnub kbir. Issa ġejjin ċertu musicals u ħanerġa' nipprova nagħmel auditions, nispera li nieħu l-parti li nixtieq nagħmel. Nispera. Jekk le, nkomplu, nkomplu head held high, nkomplu mixin for the next time.
Inti li li għat li għax ma tantx baqanna ħin. Li enuk ħafna nies investituri li m'għandhomx jaqsmu mal-mużika. Assolutament.
U inti għat li għat li mela li jien għandi dispjaċir wieħed. Mhm.
Dispjaċir u dawn nista' nsemmilek il-familja Abdilla. Eh, illum il-ġurnata Viktor, il-raġel ta' Mirjam li eh, enuni, eh, madux mana. Imma d-dispjaċir tiegħi illi daw tant temnu fija laqqas biss kienu daw ma kienux fix-xena, daw they don't understand They know music, jiġifieri jafu x'inhi l-mużika imma they don't understand the business. Tant għenuni daw, tant emmnu fija li daw investew eluf fija biex jiena nipprova nagħmel xi ħaġa barra minn Malta. Ir-rigrett li għandi jien illi qatt ma rnexxieli nagħmel xi ħaġa li jiena to pay them back. Speċi dak, dak huwa Dispjaċir kbir u llum li Victor m'għadux magħna, għalkemm magħna as a person għax kuljum nitkellem miegħu ġifieri. Filgħodu xi inqum għandi ritratt tiegħu, jiena u qed insuq ngħidlu Bonġu Victor għax kien qisu missieri da. Tant kien iżom li saqajja mal-art, tant kien jipprova u kien jippuxja u telgħu miegħi l-Ingilterra u kollox biex nipprova nagħmel xi ħaġa li meta ma rnexxilix għax ovvjament inti meta tkun a new artist illum għalhekk qed jagħmlu daw X Factors, UK Got Talent, Americans Got Talent għax inti record companies iridu kollox fuq platt, kollox lest. Jiġifieri l-promotion trid tkun lesta mhux joqogħdu joħorġu l-flus huma, mm-hmm. qed tifhem? Daw ħarġu flus huma, eluf kbar biex jiena nagħmel xi ħaġa. Rigrett tiegħi li jiena qatt ma rnexxieli nagħmel xi ħaġa surit in-nies biex jiena nerġa' ntihom dak il-flus li ħarġu u ma jkunu kontentu jarawni hemmhekk. It was a big regret għalija. Forsi barra minn Malta ma minċi suċċess li inti xtaqt jew immaġinajt li tagħmel, pero kun ċert li hawn Malta kulħadd jaf min int, kulħadd japprezza l-vuċi li għandek u jiena fl-opinjoni tiegħi, kif jgħid Freddy Portelli, il-kbir għadu ġej. Il-kbir għadu ġej. Il-kbir għadu ġej. Għatlek għandek. La jiena xorta, xorta nħoss il there's a still lot of things to do. Mhm. Għalkemm għamilt ħafna affarijiet, xorta nħoss li ma għamilt xi affarijiet kbar, tifhem li qatt hemm l-wok fejn jiena mhm. nista' nati, mhm. tifhem? Għandi ħafna x'nati, ġast dik il-persuna li temmen fija illi tgħid li isma' lo. Ejja ħan nagħmlu din il-ħaġa, ejja ħan nagħmlu. Nirringrazzja dejjem però li kull darba li ikollhom show kbir ġej u jkunu jridu persuna ta' stoffa li jieħu sehem, dejjem ċempluli li huma l-Maestro Paul Abela, nirringrazzjah minn qalbi, Maestro Joe Brown, Maestro Dominic Galea u Manolito Galea dawk u Pawlu Testa ġifieri dawk dejjem, dejjem it-telefon meta jdoqq għal xi ħaġa ta' stoffa dejjem ċempluli. Dawk vera nirringrazzjahom għax dejjem, dejjem baqgħu jemmnu fija. Imma ma nafx, ma inħoss li hemm aktar x'nagħti, inħoss li ġo fija hemm xi ħaġa aktar li nista' nagħti. Just li xi ħadd forsi jerġa' jemmen fija. biex jiena dik xi ħaġa li għandi x'nagħti intiha mhux nħalliha bħal metlek fil-kaxxun għax dak huwa talent li jkun dnub li ma tużax. Bħal kull ebda talent. Jiena minn qalbi, minn qalbi nixtieq narak tagħmel l-ikbar suċċess li ħaqqek għax vera ħaqqek. Thank you, thank you very much. U ngħidlek oħra. Għidli iva jew le. Però jien għalija mhux m'għandek bżonn lil ħadd ta. Imma jekk timbutta inti lilek innifsek tasal ukoll ta. Nipprova.
Tasal ukoll.
Nipprova. It's not easy, it's not easy għax illum qed ngħixu qed ngħixu f'era li jekk inti you don't belong to any Inti ma tippartjenix mal-ebda klikka, ovvjament tajjeb kemm inti tajjeb iwarrbuk. Ehm, tipprova tippuxja waħdek imma still għandek bżonn in-nies, xort għandek bżonn in-nies. Ehm, bħalma għedtlek, Il-karriera hemmhekk għadha, il-body of work sar. Nibqa' nirringrazzja lil dawn il-maestri dawn in-nies li għedtlek għax għandna ċertu kunċerti ġejjin li ħajtellgħu huma u jiena qiegħed hemm. Ġifieri I am very grateful for that. Eh, il-mużika li hemm issa tieqaf anka jekk ħadd ma jibqa' jistidinni, il-mużika xorta ħnibqa' nagħmilha, xorta ħnibqa' nkanta. Jekk mhux fuq il-palk il-kbir,

Għandi rigal zaħir, grazzi lil Valletta Glass. Tajjeb għalli ma tinsinix. Mela daw nżommu mjena xin uħu plimbi. U dak tiħil marronja. Marronja ma tixrobx, sfortunatament. U dak inti marronja.
Lawrence, jina dejjem looking forward biex narak on stage, illum il-ġurnata nista' ngħid li nafek ħafna iktar mill-viċin u nassigura li nista' d-dar Li arroganti mhijiex, kiesaħ mhijiex, womanizer, u le mhux kulħadd iħobbhom in-nisa. Alla ħares le, oh. Alla ħares. Le, le, le, le, nagħmlu ċara, womanizer mhijiex laqqas u gej ma naħsibx laqqas. No, no, no. Sissa le.
No, no, I am not. Għandi ħafna ħbib gays ġifieri. U għet mill-ikbar managers li kelli kien kien gay ukoll, ġifieri, I mean I have nothing. L-importanti jiena li nara If inti gay, jekk inti gay, jekk inti persuna tħobb l-irġiel, tħobb in-nisa, whatever, li inti kuntent tagħmel x'tagħmel. L-inkuntentizza hija kol. That is the meaning of life, to be happy. If you're not happy, ara sa tagħmel biex tkun happy fil-ħajja. Grazzi Lawrence, grazzi, grazzi. Jiena qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil Morgan għal ħwejjeġ il-Herba Yellison, il-Gaby Vella għal makeup u Luxona sas-set. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Matt Vintage Motorcycle Malta, La Molizana, Burger King, Amrita Footcare and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta.